ii right vakomana pane nyaya iri kunetsa iri kutendera ini nangu chandoda kungokuudzai nje kuti nyaya yekunzi he munhu angagwa rep rep chinchii mm kana uchiziva kuti iwe hauna backup kana unyatsoziva kuti iwewe pamwe dzimwe nguva ndiwe bread wina wega kumba kwenyu usadairire nyaya idzodzo unoona ndambosangana nemwe muchinda so achitaura nyaya iyoyo ah ndopinda mukomba rinongotaura nyaya anyingorotomoka ka papa tozongondizongogara kunzi mfesera riri serious wanzwa but tanga kunyitanga kuti mubvunza bvunzo taramba chirotomoka a ah, ndazongotanga kungokwenya mfesi waya mandazongotora foni yangu bva ndatomunyorera eh, text ndikati mfesi wangu dzikama vanhu ava uri kuona iye ari kukubvunza bvunza uzive kuti wakagara pasaidi nani bozoona ichinyaya iri kuitika guys izvo so ukuona nyaya iyi yangodzoka from nowhere e, tweet iya yakaiswa yaka najonathan na, na, na moyo kudhara iya ichinzi ah, medhara sex money and tribalism in no particular order achinchi idi mnangagwa's core values is a bad news there is no living person ever forgiven by mnangagwa and there is no case of him ever generally uh, reconciling with anyone he is considered as political or ethic for ukuzviona ndonyaya yakatwitika nini yakanetsa but ukuziva kuti pane imwe nhingirikini yakambonetsa futi yasuzere mitamu iya achitinzi ari kuisa mm, manhingirikini maallegations erape rape against munangagwa muti handi muchikuirangarira nyaya yakambonetsa netsa futi iya izvo so hamene mweya vari kutingotendera tenderera chirumazi chavo ichocho chikunzi haa meno iyi nemwana waneyo wanzi anewa wanewe woshmi ncube kudidididi nyaya iri kungonzi iri kungonetsa ipapa nyaya dzepolitics guys ndakudze chokwadi iwe unozoita una backup dzimwe dzacho usadairire ramba zvitori nani utoti a ye taura hako kana uri mumba mako ukahwanda kwanyarara mumarodhi maunofamba mugaizika izvo so kune uda kuti kwa fort four summit saka vanenge vatogadzira bhajeti yekuti munhu ngaasungwe havada kunyazoti enemy munhu wese or aita mutaura bad about those guys ka vanenge vachitombomuda panguva yakadai so kuitira kuti panozosara vanhu vaiva vanoda kuzosara vachiti takunomacha kuroad kuti tichida kunomacha kuti imimi ngatigadzirirana timbotaurirana nyaya dzemaelection dzakaitwa dzedze munenge mazotosara vashoma mune makutotya sapa patotombodiwa vanhu veexample ndozvandiri kutoona hangu kunge zviri kuitika e vanototomoka rotomokai usatedzere munhu anenge achitaura pasocial media anenge ari kana kuuk kurow vanhu vari kuuk havasvikirike zvedzungu veve mumwe anenge ari pajoza chaipo chaipo ndiani wakambonzwa kunzi akataura zvepolitics zvekupenga ari kujoza akaterwa kana kusungwa hapana havana simba racho rekuita izvozvo vanoda kumirira zinongoti munomu saka ini ndandingokuudzai gaizika ukaona panotorwa nyaya idzo dzidzi dzikamisa hana yako kana ubata hana yako katatu wobva wanyatsoti ndiri breadwinner kana kuti handina backup shuwa mhuri yangu ndakakosha kumhuri yekwedu vanove vachiri kundida munosungirwa mahara haa munosungirwa mahara unobva watonzi iwo uchitipa evidence yacho unongoziva nyaya dzezimbabwe iwe unobva unzi uri kuti uri kuti uri kuti andakarepa iwe kuti president akarepa iwewe iwewe unozati vakomana vaya va vanonhingirina vanoita department iro rekubata vanhu vacho ivava timu rekana maseiwo vaya havanzwisise vanononoka kunzwisisa ore chero ukataura kuti aiwa ndakazoda vanononoka kukunzwa vanononoka kukunzwa vanokubrasha zvekutika hmm? amen ai ndo nyaya yandangoona maonero angu zvangu ndikaita kana uchikozoa taona proof yazvinazvo zvinhu izvi haa ndina handisi pakusaidira handisi kukurambidzai but one day unozongorangarirawo ichi audio chandiri kuzienda ichi wabatwa kana kuti waa muchigurubhi kana kuti waa anyway kwese kwaunenge wari hamheno kana kuti hamheno wabvurwa kana kuti paunenge uchibvurwa wabatwa unozongorangarira kuti pane mvese anga amboita rudo rekundiyambirawo kuti ndisazozvidairire zvi mm, because ini maonero andiri kuzviita komanaka hameno zvesvo